Young man. Urize. Ndiri boy ini.
Ah, msikuwanika mdara. Eh? Ndada kuzobatika. Eh?
Ah, mota yakazotengwa nezvimwe. Eh? Mamuri kupi? Ah, zvakaitika ndiri kuNamibia. Ani unoziva ndakaita kujamba kuenda kuNamibia. Eh. Eh. KuNamibia ndakapinda nemuBotswana. Ndingonzwa ah. President weku weku ah, Botswana. Eh. Anonzi ani? Haasi John Jagwe. Ayewa John Jagwe haasi president. Ha?
Kana kuti Ben Mahaka. Ayewa.
Ah, masasi. Oh, masasi. No but hapasina visa. Ndopana ndi. Eh, muridzi wemasasa.
Ayewa, masasi ndiwe kuBotswana. Iwo chiko ruzunga irewo. Oh, ayewa. Ndobva ndangopindawo muBotswana. Ndobva ndauya. Ndiri kupinda muBotswana kana masasi. Handisada kuti zi mapassport nezuro chaiyo. Ndobva ndatouya kunoku. Mota iyo ndakatongosvika kunonzi kunogadzirwa mota kwema number plate kunonzi CVR, CRV. Eh, IBR. Zvikanzi auya auya bva ndaisirwa ma plates manyowani. IBR. Oh, aisiriyo here inogadzira mausi marata acho asiri anogadzira ah.
hauri da chikoro pana aibr marata aswa pamusoro pemba kutaura oh. manumber plate hoku uku kucbr CVR.
CVR iri mutown ka mu Harare. Eh, eh. Ndobva vandipa ma number plates anga aripo zvikanzi anga asina munhu ndibatsire ichi. Because oh. vanoni and republic figure ka. All right. All along ndandiri step father because ndaifamba andi munhu asina mota anzi step father. Oh. Kunge iwewe. All right. Now I'm now a motorist. Yeah, but zi right zvazo it's good for your health kuti mufambe nemota but kungopinda mutonazi zvechibherera mudhara. Ayo havari kureka. Vari kureka. haa ah, hmm. vari kureka mdhara havasi kuto kungokurosa marainzi chete within two minutes haka takaenda ah, ndakamuona umwe mupfana ini ndatompaka pakanaka ndikuona ane broom akutondipendera rimwe raini pasi pemupevhini ndikati mbana be very careful ini ndoataka ato ane broom akuisa apa ndikati zvanzi mdhara makurubidza kundiona vari kupendera vanhu ka Ah, handiti hamuna kupendwa kudhara Nah. iye ari kuzouya openda pamberi panapa mani Kudhara, kudhara.
ndozvikuita apana vacho ka- ve- Wesiti vekure- Party. eh, wesiti pari anotora chigaba chine pendi yewhite kuti mari yacho iwa Apa ndori kunakura.
Ah, zvazopera ndazonzwa kuti hanzi vakaita meeting vakakumbira ruregerero Wow.
Eh, I, but they have to treat us like eh, eh, like like Human beings. like human beings eh, because we are one family ka- we are one nation Eh. zvino zvekuti tiita kunge vanhu mumwe abva kuuganda like cats aiwa cats ndo dzinowazonzi tofanira kuti tingotiitana zvakanaka vanhu vongonzwisisawo situation yacho ah, but at least vaadresa nyaya yacho pasati paita violence oh. because vanhu vanga vakupenga allright like kunge yangu eh. ukangoicremba ine remote kai eh. ah, unoona chikwamba kwako kuriko kwakiwa Makiya unokiya pano kuya umba kwako.
Yeah.
Haba nayo ningi application hiyo ndahaba nayo kuNamibia. Yeah, tichitoda kuti kuona ngaitekesere vanhu here vari kuharasa.
Ah, but it's good. It's good. Kungokiremba mota nekumba kwako kuri kukiremba.
Ayo. Ah, it's good mda. Nah, zviri right. Eh. Eh, motozondipoka application yacho kuti ndiso pabhasikoro rangu. Une wifi?
Tinoda wifi man. Ah, sanga tiyane na vita. Da portable wifi.
Hayi tenze wifi yenyu meka. Bozi inodya ma gigabytes. Iye ekukiremba iyo. Ah.
Wala pa pa 3 minutes ichiro 20 gig. 3 minutes 20 gig. Hayi dzakirembo zvinhu.